Aqmescit şeer memuriyetiniñ qararı ile Vorovskoye yedi adresi boyunca yerleşken Salğır Baba azizi olaraq meşur topraq saası Qırım Müftiliginiñ mülkiyetine teslim etildi. Yigirmi yıl devamında Müftiyat adından şeer memuriyetine muracaatlar yazıldı ve niayet, bugüngi künde aziz Salğır Baba toprağı Müftiyat adına keçti. Eski azizge alâqası olmağan qurulışnıñ yoq etilmesi, quruğan ösümliklerniñ temizlenüvi, mındaki çoqraqnıñ temizlenip açılması ve yeşil dekorativ ösümliklerniñ saçılması planlaştırıla. Defalarca müftiya tarafından bu yerde temizlik işleri alıp barıldı. İnşallah, bu yerni abadanlaştırmaq içün cemaatımız qoşulır. Dinimizde aziz demek, sofu insan demektir. Salğır baba da öyle insanlardan biri edi. O Qırımğa ta orta asırlarda köçken şeyhler sülâlesinden edi. Onıñ tenha yeri Salğır özeniniñ yuqarı yalasındaki Emen terekligi edi. Buna köre öz adını Salğır baba, özünden alğan. O, em tabip olıp, tip esaslarını qullanaraq, insanlarğa çeşit hastalıqlardan tedaviylenmege yardım ete edi, em de şeerniñ maneviy nasiatçısı edi. Din mensüpligine baqmadan, o er kesge yardım ete edi. Azizler, bizim dinimizde. ürmet kösterilmesi kerek olğan insanlardır ve klassik islam edebiyatında olarğa veli dep aytıla, Allahnıñ veli qulları. Bunıñnen alâqalı islamda bir hadis-i şerif bar, Allahu Teala dey ki, bir insan farzlarnı, yerine ketirip maña yaqlaşır, ondan soñ nafile ibadetlerni yapıp daa ziyade maña yaqlaşır ve şu derecege kelir ki, men onıñ körgen közü, işitken qulağı, tutqan eli ve yürügen ayağı olırım. Ve daa soñra men onı severim ve kök ve yer ehline de onı sevmesini emir eterim. Ve onı er yerde güzel bir şekilde qabul eterler, dep buyura. Ve kim de menim veli qullarıma qarşı bir cenk açsa, men de oña qarşı cenk açarım, dep buyura. Onıñ içün bizlerde, Qırımda evelden, ezelden berli bu mubarek insanlarğa sayğı-ürmet körsetilgen ve olar vefat etken soñ de olarnıñ qabirleri abadanlaştırılğan Ve bunıñ bir dane örnegi de aziz Salğır babadır. Qırım Müftiligi göñülü olaraq şu işke qoşulmağa ve Aqmescitniñ tarihiy abidesi olğan Salğır baba aziziniñ abadanlaştıruvı boyunca öz fikir ve ğayelerinen paylaşmağa istegenlerini davet ete. Biz, qırımtatar halqı, Qırım musulmanları içün bu bir nişandır, bu bir alâmettir, bu böyle insanlar aramızda çıqqanı içün olar bizim ğururımızdır. Ve bizim, elbette ki, maneviy büyüklerimizdir. Onıñ içün biz kene de olarnıñ hatırasını yaşatmaq kerekmiz. Ve elimizden kelgeni qadar biz bu tarihımıznı saqlap qalmaq ve endi bir abide alına kelgen olarnıñ qabirlerini de kene de abadanlaştırıp, kelecek nesillerge, Biz bunı qaldırmaq kerekmiz. Mında musulmanlarnıñ evelden ezelden berli yaşap kelgeniniñ de bir alâmetidir. Salğır baba Qırımda yaşağan emiyetli sofulardan biridir. Rabbimizniñ razılığı içün tırışıp, o çoq yıllar devamında halqımız ve dinimiz içün hızmet etken. Aliye Seferşa, Dilever Memedjan, Qırım musulmanları diniy idaresiniñ matbuat hızmeti.